Ирон адӕмы егау сфӕлдыстадон хъомысын ирддӕр ӕвдисӕн сты сӕ таурӕгътӕ. Парахат у сӕ мидис, бирӕвӕрсон сӕ тематикӕ. Бӕрзондымӕ зӕрдӕмӕ исгӕ сӕ аив конд. Сӕ нывӕсты ӕрдзон уагыл баиу вӕййы зӕххоны сӕгдзинад ӕмӕ сфӕлдыстадон фантази. Иры хӕхбӕсты фӕцардысты бирӕ кадджын, уӕздан, фендджын ӕмӕ намысджын фӕлтӕртӕ. Уыдон сӕ фӕстӕ цы фарн ныууагътой, уый афтӕ ахадгӕ у, ӕмӕ йыл рӕстӕджы цыддӕр нӕ тых кӕны. Ирон адӕмы рагон царды нывтӕ, сӕ удыхъӕды миниуджытӕ, сӕ монон культурӕ, се гъдӕуттӕ, сӕ дунембарынады ӕвдисӕнтӕ ӕвӕрд сты уыцы замантӕй чи рхӕццӕ, ахӕм рагон таурӕгъты.
Ам мӕнӕ ӕфсӕгӕй ка ахизай, уӕлӕ ходы ӕфсӕгӕй, уӕд уым стыр хъӕди, саугъӕд хийнӕ. Мӕ сӕ фос деттӕ уым дардтой, иууылдӕр мӕнӕ ӕрмӕстдӕр хъӕу дардтой, мӕнӕ саргӕвдынмӕ чи бахуыд, ехсызгон, дусгӕ хъомтӕ, ӕндӕр иууылдӕр фос, уым алы мыггагӕн дӕр дзы дарӕнтӕ уыдис. Мӕ афтӕ ем

Дӕ ном, дам, сӕхины. Мадам, мӕхи мӕхӕдӕг. Мадам, дӕ фыд та схынди, мадам, лӕджи. Мӕнӕй аргъӕуттӕ дзуры, мӕ та йӕ афӕрсы. Бафынӕй дӕ? Мӕ та йыл ма сдзырдта, нӕма, нӕма, лӕг чи у цуанон? Уый дзы тӕрсгӕ кодта, кафынӕй уа, уӕдӕй йӕхи ныппӕрстаид мӕ йӕ риуы фӕрӕт уыди. Ӕмӕ йыл ӕй ахауын кодта уыцы фӕрӕтӕй. Ӕмӕ сабыргай къодах ӕрбатылдта, кӕм хуыссыди, уырдӕм. Ме нымӕтӕй бамбӕрста, йӕхӕдӕг бӕлас сӕрмӕ сбырыдис. Мӕ та йӕм ай дзуры, Афынӕй дӕ? Ме мницыуал сдзырдта ӕмӕ та ногӕй дзуры, Афынӕй дӕ? Мӕ та йӕм ницыуал сдзырдта. Мӕ, дам, уӕд ӕртыккаг хатт уыцы-иу гӕпп фӕкодта, мӕ йыл йӕхи ныппӕрста ӕмӕ нымӕт дет ахауын кодта. Ӕмӕ уӕдмӕ уый уӕл ерыхста. Лӕгсырд фӕцӕф кодта, уый йӕ цуанонӕй топпӕй рыхста. мӕ фӕцӕуы, ӕмӕ хъӕр кӕны амардта мӕ, зӕгъгӕ. Ӕмӕ, дам, дӕ чи амардта, чи хсӕвы тарӕй, дам, ӕм дзуры. Мӕ, дам, мӕхи мӕхӕдӕг. Мӕ, дам, кӕд дӕхи дӕхӕдӕг амардтай, уӕд, дам, дын исом цы баххуыс кӕнон. Ӕмӕ, дам, фӕцӕуы мӕ хъӕр кӕны лӕджийы фырт, дам, лӕг уӕлдай. Йӕ топпы мидӕггаг, дам, ӕддагӕй тынгдӕр рыттывта, ӕмӕ, дам, мын фервӕзӕн нӕй. Мӕ райсомӕй куы рбабон, уӕд ӕй йӕ тугфӕст ацыдис. Ме лӕгӕтмӕ бахаста. Мемырдыгӕй сылгоймаг рацыдис лӕппуимӕ. Ӕмӕ уый та сындзы хъӕуӕй ахаста мӕ йын дзы лӕппу райгуырдис. Ӕмӕ

Ӕвӕттагӕн кӕддӕртыты цыдӕр тӕссаг хабӕрттӕ уыдис, абон кӕдмӕ аргъӕутты хуызӕн стуӕттӕ сӕхи цардӕй исты уыдысты. Ӕрхоны хидӕй куы базилай, уӕд еом Ӕрхоны донымӕ Рыдоны доны астӕу еом уӕлмӕрди. Мӕ хуыдтой Сарсиаты мӕрдтӕ. Мӕ сӕм ӕвналын нӕ уагътой, фӕлӕ сӕ иу рӕстӕджы сӕхицӕн цӕхӕрадӕттӕ скодтой, ныххафтой сӕмӕ.

Иу куыд загътой, афтӕмӕй йе мбис гӕды уыди, йе мбис та калм. Машин сӕ сывӕллӕтты давта. Йе сӕ боны цахсын нӕ уыдис. Мадам, ӕмӕ хистӕртӕ бауынаффӕ кодтой, ам нын цӕрӕн бынат нал ис, скуынӕг уыдзыстӕм. Ӕмӕ, дам, сӕм цы уыдис хӕзнайӕ, уыдон бӕхы цармы Баныгӕдтой кӕмдӕр. Агургӕ дӕ сӕ кодтой, сидӕртӕ фӕкъахтой уымысы дзыхъхъыт йедты. Мӕ ом уӕлӕмӕ тихтыл ацыдысты. Мӕ дӕйы хъӕумӕ схӕццӕ сты. Мӕ дзы дыргъ тынг зады вӕццӕгӕн хъӕддаг дыргъ. Мӕ куы ркастысты, уӕд дон дзы ис. Мӕ дам йӕм афтид йӕ дыргъӕй куы дӕйӕм, уӕддӕр дам дзы фӕцӕрдзыстӕм. Ӕмӕ дӕ хъӕуйомӕн баззадис. Уӕд иннӕ тахсӕнтӕ, дам, мах ам къуындӕг нын уыдзӕни уӕддӕр. Бацыдысты Мӕрхоны доны сӕрты, бахызтысты Мӕрхоны хъӕу кӕм иуырдӕм схызтысты. Мӕ куы ркастысты, уӕд ам иууылдӕр хӕрдмӕ хӕссын хъуыди. Суг дзы нӕ уыди, иу нӕ уыдис. Мадам, ай мӕнӕ диссаджы ран, цыма нӕ хъӕуы. Дон дӕ цуры, хуымтӕ дӕ цуры.

мӕ нӕм вӕййын, мызуры. Мадам, устытӕ бадынц. Мадам, иу ус хибарӕй фӕбады. Мадам, алы хсӕв дӕр мадам кӕуы. Мадам, мӕ ын лӕппу уыди, гыццыл лӕппу. Мадам, тӕрсын байдыдтон, кӕд мын уымӕй сны йӕ дӕнхъӕлмӕ кӕсы, зӕгъгӕ. Мадам, райсомӕй хсӕвы та дам афтӕ мӕ фыны федтон. Мӕ йӕ мады цӕйцыдис. Мадам, Мӕм ратахтӕн, зыдта, фӕлӕу-ма. Мӕнӕ, дам, алыхсӕвдӕр мӕ фыни афтӕ уынын, ма, дам, мӕнӕ сарайӕн тӕрсгӕ кӕнын. Молы ног хъӕуы калоты ус уыди, дӕде хуындис, мӕ дӕсны уыди. Ма, дам, ӕз дӕдемӕ суайон, ма, дам, тӕрс, тӕккӕ, дам, фездӕхдзынӕн, мызурмӕ цӕйцыди дӕлӕмӕ. Мӕ уырдӕм куы ссыди, уӕд, дам, уыцы дӕсны мӕ размӕ худгӕ рацыдис. Йе рой бӕрзыдтой раздӕр дӕснытӕ. Мадам мӕм дзуры, мадам тӕрс, сӕ бынаты хицауы, дам, уым ныууагътой. Мадам ын къард кӕны, мадам уый фӕкӕуы. Мадам кӕрдзынтӕ скӕнӕнт, ма ацӕуӕнт ме семӕ рахонӕнт. Мӕ уӕд кӕрдзынтӕ скодтой, ардӕм рацыдысты, сӕ хӕдзӕртты рзылдысты, Мӕ-иу йӕ рафтӕ кодта, иу ранӕй иннӕ ранмӕ куы лизай, уӕд-иу хӕдзары къуымты ӕддӕр зылдысты. Мӕ-иу дзургӕ цыдысты. Нӕ бынаты бардуаг, нӕ бынаты хицау ницӕмӕй дӕххӕст кӕнӕм, немӕ рацу. Ме уӕд семӕ ахуыдтой, ме уымӕй фӕстӕмӕ никуал федтой. Уӕдӕй фӕстӕмӕ, дам, ӕй никуал федтон. Мӕнӕ хъайтыхтӕ ходы зӕхмӕ алыгъдысты. Ӕмӕ Ер нӕ хистӕр хо, ну, ӕз дӕр уӕд гырд уыдтӕн, фӕлӕ уӕд цы уыдтӕн мӕхӕ. Мӕнӕ хистӕр хойы кӕрӕттӕ уыдысты сӕ чызджытӕ. Мӕмӕ ам дӕр уыдысты уыдон, ну, иууылдӕр нӕма алыгъдысты. Мӕ сын дынджыр хӕдзар уыдис. Мӕ йӕр хӕдзары къуымы мӕ рахисырдӕм йом къӕбис уыди. Ну, хорзӕй хъуыды кӕн, ну, цы хӕдзар. Мӕ мӕнӕ ахӕм тымбыл дуар уыдис. Мӕ доны хсӕв иунӕгӕй нӕ уӕндыдысты чызджытӕ. Мӕ дам, иу сӕ сӕ сурмӕ ныххуыдтой. Мӕнӕ мӕ йом хуыссыдысты. Мӕ дам, мӕн афтӕ ӕрхуыссыдыстӕм. Мӕ раздӕр къонайы артмӕ уыд иу донмӕ дӕр. Хӕдзары астӕу иу йӕд уыдис рӕхыс мӕй лӕг, кӕнӕ иу агайс, мӕ йыл йеддӕ сауындз дыууӕ фсӕйнаджы мӕ йыл къӕйрывӕр. Мӕ мӕнӕ уӕливӕхтӕ уой тыххӕй хуыдтой, къӕйыл сӕфыгътой, уӕд духовкӕ теттӕ нӕ уыд, мӕ иу ка хъӕбӕр ис, уӕд иуӕй фӕны сӕвӕрдтой. Ӕмӕ, дам-иу къӕбисы дуар фӕхъинц кодта. Мӕ дам-иу дзы гогыз рацыди. Мӕ дам-иу мӕнӕ арты цурмӕ бацыдис. Мӕ дам-иу мӕнӕ афтӕ ӕнкъардӕй, мӕ дам-иу йӕ пажир тӕруагъта. Ма дам ихон фӕбадтис, ма та дам уый фӕстӕмӕ къӕбицмӕ бацыдис. Уый размӕ та сӕм уыди калмы хуызы Еудонмӕ. Ӕмӕ Енытте уӕлхӕдзарыл дынджыр къӕй сывӕрдтой. Мӕ-иу се ссады уыди. Мӕ-иу рабырыди. Мӕ-иу Къӕйыл фӕхуыссыди мӕ та-иу бабырдмӕ ссады схуыссыди. Мӕ йӕ ницы хъыг дардта. Мӕнӕ, дам, ссадисынмӕ бацауӕдта ӕмӕ сдзур фалдӕр бахуысс, зӕгъгӕ. Мӕ, дам, иуварс бакодта мӕ ссад сис. Мӕ йыл уӕле чидӕр дур рыппӕрста мӕ амарди. Мӕ, дам, уыцы бинонтӕ баиугай сты. Мӕ уӕд та сӕм гогызы хуызы фӕзынди.
Нӕ фыдӕлты мифон таурӕгътӕм гӕсгӕ дуне у ӕртӕ фӕлтӕрӕй арӕзт. ис дзы уӕллаг, астӕуккаг ӕмӕ дӕллаг фӕлтӕртӕ. Зӕххон цард хонынц мӕнг дуне. Адӕймаджы уд мӕлӕты фӕстӕ кӕдӕм ацӕуы, уый та ӕцӕг дуне. Уӕллаг дунейы цӕрынц Хуыцаумӕ йе сконд зӕдтӕ, астӕуккаджы зӕххон адӕм, дӕллаг дунейы та ӕнӕзӕгъинӕгтӕ. Уыцы зонындзинӕдты уидӕгтӕ цӕуынц ӕнусты арфӕй, фыдӕлты монон цардӕй, скифты мифологийӕ. Семӕ баст ис бирӕ таурӕгътӕ ӕмӕ абоны ӕцӕг хабӕрттӕ.
Сау барӕг истӕлӕ Бызыбыны куыддӕр тъунелӕй ахизай гыццыл, афтӕ мӕнӕ урсхохырдӕм куы скӕсай, уӕд айнӕджы хуылфы ис лӕгӕт. Мӕ-иу мӕнӕ хӕрзӕрӕттӕ загътой, уырдыгӕй, дам-иу тахтысты, ом, дам-иу уынаффӕтӕ кодтой, мӕн ме мбасӕуӕн нӕ уыди. Мӕ дӕлӕ бирӕгъзӕнгӕ иу лӕг Иу рӕстӕджы чындзхӕссӕг цыдыстӕм мӕм йемӕ бадтис мӕ уырдӕм куы ныххӕццӕ стӕм, уӕд ныхӕстӕ кӕны, адӕмы дам ницыуал уырны, фӕлӕ дам-иу бирӕгъзӕнгӕй кастыстӕм, мӕнӕ дам хӕрдыгӕй, сау барӕджы лӕгӕтӕй, ныхасы бынмӕ дӕр мӕ хетӕджы бынмӕ дӕр зӕдтӕ куыд тахтысты, уыдон дам-иу мӕн афтӕ уыдтам. Мӕ дам мӕнӕ йӕ уӕд гыццыл лӕппу уыдтӕн, мӕнӕ дам Аким абырджыты кӕм ардта. Йӕ уӕд, дам, хабар куы байхъуысти, мӕн акимӕ абырджытӕ амардта, зӕгъгӕ, уӕд, дам, доны былты тахтыстӕм. Мы, дам, Игьордӕн мӕхи сӕстӕй, дам, исӕм кастӕн, зӕдтӕ куыд тӕхынц, уымӕ. Мӕн ӕмӕ фыддӕр загъта, ой, дам, ӕхсӕвы бардуаг у. Абон кӕд афтӕ зӕгъынц, мӕнӕ абырджыты зӕд уыди, зӕгъгӕ, уӕддӕр афтӕ нӕ уыдис. Уый-иу афтӕ загъта нӕ фыддӕр, ой, дам, ӕхсӕвы бардуаг у, фӕндӕгты бардуаг у. Мӕ уымӕн алы куывды дӕр афтӕ куывтой. Ӕхсӕвидаг сау барӕг. Фӕндӕгтыл цӕуӕм, уӕд бӕхтыл цыдысты. Мӕ ӕхсӕв цӕугӕ дӕр нӕ развӕндаг рухс куыд дара. Йӕ фӕндагӕй иуварс куыд ничи хиза. Фӕлӕ алчидӕр йӕ хӕдзалы дзӕбӕхӕй куыд ӕмбӕлай, ахӕм арфӕ нын ракӕн. Мадам, быдырмӕ фӕцӕйцыдыстӕм.

уӕдта ем е бӕх йӕ быны ныккуыпп кодта. Мӕ йӕ саргъмӕ йӕ идон йӕ кой фӕхаста. Мӕ махер мӕн афтӕ нӕ сыхаг иу лӕппу уыдис, мӕнӕ ну мӕнӕй бирӕ кӕсдӕр уыдис. Мӕ машинӕ балхӕдтой. Цалынмӕ армийы уӕдмӕ уыдер йӕ фыд сӕхты куыста йӕ мад та уыртӕ дуканиты куыста ӕвӕсноет йеддӕмӕ сӕ мыхца хауди мӕ уӕдмӕ нӕ жигуритӕ фӕзындысты мӕ не ссыдмӕ жигури балхӕдтой мӕ хорз лӕппу уыди Фӕлӕ уӕддӕр уж йӕ машинӕ, мӕ мбӕлттӕ цӕугӕ уырдӕм ма нал ас, уырдӕм ма нал ас, ме уайтагъддӕр нозтыл абадын кодтой. Мӕхиуӕй ӕхсӕвыдӕм ӕрбацӕйцыдтӕн. Мадам, мӕнӕ фӕндаг нӕ зынди ахӕм мир. Мадам, мӕнӕ мӕ разӕй бӕх цӕуы, лӕгыл бады. Мадам ӕй сурын, мадам ӕй не ййӕфтон.

хорз ма куыста йӕ мад. Мӕй Беслӕнмӕ нӕ цыдысты Тарковикмӕ. Мӕ атаккӕзаг фургон машинӕ ГАЗ-53. Мӕ уырдӕм куы ныххӕццӕ сты, уӕд тъунел нӕма уыдис Бэжебын. Йӕ фӕстӕ цыдысты. Мӕ афтӕ мидӕмӕ базылди фӕндагмӕ уын рӕбынты, цыд мӕм стыр был уыди. Мӕ уырдгӕй атахтысты. Мӕ йӕ къахдӕттӕн ссӕстытӕ сты, ӕнӕхъӕн афӕдз бӕлнисӕт фӕрахау-бахау кодта. Ӕмӕ ници зӕгъӕн нӕй. Стӕй альпинисттӕ ссыдысты. Мӕ йӕм бацӕуӕн никӕуыл и уыцы лӕгӕтмӕ. Мӕ уӕле хох сӕрмӕ ссыдысты. Мӕ уырдыгӕй лӕг ӕруагътой. Ӕма, дам, йӕ комкоммӕ куы рхӕццӕ и лӕгӕтӕн, кӕуӕд, дам, йӕ хъӕлӕсыдзаг ныхъхъӕр кодта фӕстӕмӕ, дам, ма ласут. Ме фӕстӕмӕ сластой, лӕг бакуырми. Мардӕм ссыдысты, мадам, афтӕмӕй, афтӕмӕй уым Дудиаты ус уыдис. Ну, дӕсны уыди. Ӕмӕ йӕ уый мардӕм сласын кодта. Мӕн йӕхи хсайӕ фыс балхӕнын кодта, ссад балхӕнын кодта, зад балхӕнын кодта, сыгъд, мӕ йын бӕгӕны скодта, йӕхи фысӕй акусарт кодтой. В общем, иууылдӕр йӕхи хардзӕй куыд у, афтӕ. Мӕнӕ ацырдыгӕй, мӕнӕ тъунелы сӕрмӕ хъӕуйом искуы уыдыстут? Хъӕуйом ис, ёй сӕрмӕ кувӕндон ис. Мӕнӕ сау барӕджы дзуарӕн. Ӕмӕ йӕ уырдӕм сӕрвыста ӕмӕ фӕстӕмӕ уынын байдыдта. Мӕ уыцы усӕнӕй радзырдта, куы рдзӕбӕх и, уӕд. Сызгъӕрин бандӕттыл, дам, дзы зӕронд лӕгтӕ бадти. Мӕнӕ ма сонай дзуар. А, сонай дзуар.
Йер, уый мӕнӕ зӕрӕдтӕй куыд фехъуыстон. Афтӕмӕй асг мыггагӕй цардысты. Ног хъӕуы. Таматӕ та мӕнӕ мызуры уӕллаг кӕрон цардысты. Ӕмӕ йӕр куыд иу дзырдтой, афтӕмӕй, дам, сахартӕ калгӕ ӕртахтис, ме рсонӕй кувӕндон кӕм ис, йӕм ӕрбадтис. Мӕ йӕм кастысты ног хъӕуӕй, мӕ дам, кӕстӕрты равдыстой, ацӕут-ма, базонут уый, дам, цы уыди. Мӕ ссыдысты, мӕ кӕм ӕрбадтис. Кӕуырдыгӕй ныххастой мӕнӕ ахӕм мӕнӕ иронауӕй Къозойы хуызӕн. Иронау Къозонӕй та мӕнӕ мячы хуызӕн тымбыл, пурти, хортӕфтытӕ калдта. Мӕ рӕсугъд сылгоймаджы ныв. Ме ныххастой уырдӕм. Ӕмӕ, дам, мӕм ӕркӕстытӕ кодтой, ӕмӕ, дам, афтӕ зӕгъынц, уый зӕд уыдис, мӕн мӕнӕ цыдӕр нысан ныууагъта. Мӕ дзы кувӕндон кӕнын хъӕуы. Мӕ адонӕн афсӕнс ацӕут, йӕ кӕцӕйдӕриддӕр систат, йе уымӕй баныгӕнут. Йӕ рабон дӕр, дам, йе омныгадӕй лӕууы. Мӕ уӕд фӕхъуыды кодтой, уӕдӕ йӕ сызӕт ӕй схонӕм. Ме уӕд сонайзуар схуыдтой рӕсугъд сылгоймаджы нывыл уыдис ӕмӕ йын йӕ куывдтӕ кӕнынц мӕнӕ ичъынайы рӕстӕг. Йӕ та йын йӕ куывд кӕнынц ӕмӕ йӕ уӕд аст мыггаг йӕ федта. Мӕ уӕм аст цардах скодтой, цардӕхтӕ сты, уый зоныс, мӕнӕ кувӕндӕттӕ. Мӕ иугӕр къӕригӕйттӕ хьом уыдысты, йӕ куывд-иу къӕригӕйттӕ цыдис. Мӕ тӕнгӕргом загъдис. Мӕнӕ иугӕр иннӕтӕ йӕ цурты цӕуын дӕр нӕ уӕндыдысты, ӕмӕ, дам, уӕртӕ нузӕлы иу тӕн сывӕллон нӕ гуырдис. Мӕ дӕсны ма цыдысты, мӕ сын бацамыдта. Хьордӕм ссӕут ног хъӕумӕ. Мӕ уын кӕд бар радтой, уӕд йӕ цавӕр гал сын загътой. Йӕ урс гал уыдис,

уотеуордӕм мӕ ем кувд искӕндзыстӕм, мӕн ем искувуд. Ма сын йе рбар радтой бынтон афтӕ, уыд раздӕр мӕнӕ куыд цӕуынц, афтӕ нӕ цыдысты. Стӕй иу хъӕуӕй иннӕ хъӕумӕ дӕр мӕнӕ хӕрӕфырттӕттӕ мӕ кувӕндӕттӕм нӕ цыдысты. Ӕмӕ сын иу ӕд бар радтой, мӕ ахӕм гал сластой, фӕралас-балас къамӕй кодтой, лентытӕ йыл фӕбастой, ме иуырдӕм скодтой, ме иу маргӕстой. Мадам сын афӕдзмӕ лӕппу райгуырдис. Мӕ уӕд дӕснытӕ дӕр зыдтой, абон нырмӕ стыр ӕхцайы куыст кӕнынц, фӕлӕ дӕснытӕ дӕр тынг зыдтой. Ден мӕнӕ ходы дӕр мады майрӕмы кувӕндон и. Ӕмӕ нӕ Хъайтыхъты Азӕмӕтӕн йӕ фыдыфсымӕрӕн цот нӕ цыдис. Мӕ уый дӕснымӕ ацыдысты. Цыдис ын цот, фӕлӕ сын мӕлгӕ кодтой. Мӕ сын уый бацамыдта. Хьом ис мады майрӕмы кувӕндон. Мӕ хьом куывды скӕнут. Мӕ ном скувдзыстут. Мӕ уын чызг райгуырдзӕнис. Мӕ йыл ма рясывӕрут. Мӕхордӕм ссыдысты, куывд скодтой. Мӕ сын чызг райгуырдис. Мӕ йыл ма рясывӕрдтой. Мӕ нӕ разамарди уыцы Мария. Гӕр ма йӕ фӕстӕ чызгмӕ лӕппу райгуырди. Мӕхордӕм цыдысты кӕстӕр курӕг. Стӕй цас кувӕндӕттӕй ходы дыууадӕс кувӕндоны. Мӕ ном

Германӕй лӕг ӕхсӕв кӕм баззади, уым дӕр бынатмӕ куывта. Мӕнӕ абон нын афтӕ скодтой, ӕмӕ ӕнӕзӕгъинӕгты хсӕвӕй скодтой бынаты хсӕв. Ӕмӕ ӕнӕзӕгъинӕгты хсӕв вӕййы ӕртыццаг ӕхсӕв, бынаты хсӕв та вӕййы цыппӕрӕм ӕхсӕв. Мӕй уымӕ нӕ бынатыл фос куы нӕ хӕцыдис, уӕд-иу балхӕдтой сылыстур. Мӕй-уӕй бынатӕн нывонд скодтой. Мӕй-иу уӕд бынатмӕ куы рабирӕ сты, уӕд ын йӕ рӕуӕттӕ бынаты номыл ӕргӕвстой. Фӕлӕ дзы бинонты йеддӕмӕ хӕрӕн никӕмӕн уыдис. Ӕмӕ ници зӕгъӕн нӕй, куыдӕй-иу сбирӕ сты сӕ посодӕ. Ӕнӕзӕгъинӕгты хсӕв та уыдис ӕртыццаг ӕхсӕв.

цыппурс райдайдзӕн, зӕгъгӕ, уӕд-иу адӕм сӕ дзаумӕттӕ ӕмбырд кӕнын байдыдтой. Исчи йӕ дзаума искӕмӕ никӕмӕ уагъта, цалынмӕ-иу ногбонтӕ фесты, уӕдмӕ куырысы дамыл ацӕудзысты. Ӕмӕ куырысдзаутӕ уыдис, ӕз дӕр ма дзы ӕрӕвййӕфтон дыууӕ адӕймаджы. Мегафедонӕй иу фӕдзырдта, мӕ иннӕ нал дамӕ ауагътой семӕ. Ды, дам, дӕ зӕххыл нӕ хӕцыс, зӕгъгӕ. Мой дӕр диссаджы хабӕрттӕ уыди, мӕ сагӕй уыдысты уыдон. Мӕнӕ-иу кӕй бӕхыл ацыдысты куырысы, кӕуыл-иу дык райсомӕй бацыуӕдта, ам-иу бӕхӕн йӕ хид калди. Мӕ куыдӕй уыдысты уыдон ӕдӕ. Афтӕтӕ уыдысты уыдон, стӕй нӕ зӕгъинӕгты хсӕв уӕд мӕнӕ ныр дзурынц, мӕнӕ сау карк ӕргӕвстой, йӕ дыр афтӕ нӕ уыди. Каркдонмӕ бацу. мӕсы кар куы рцахсай йӕ аргӕвстӕй сӕ номыл. Мӕ кувгӕ дӕр афтӕ кодтой, куы-иу сӕрывӕрдтой кар, куы нӕ хъӕнӕй кӕрдзынтӕ фӕйнӕрдӕм нӕ кодтой. Карды мӕ сахӕй дам тӕрсгӕ кӕнынц мӕ уыдон не вӕрдтой. Мӕ-иу афтӕ куывтой, ӕхсӕв кӕй хсӕв уыдоны хорзӕх нӕ уыд. Сӕ рӕстмӕ хъустӕй нӕм хъусӕнт. Дардмӕ сӕм кувдыстӕм, хӕстӕг мӕнӕн макуы рцӕуӕнт. Мӕнӕ сын сӕ ном цӕмӕй арӕм нӕ бӕркадӕй, уымӕй дарддӕр нын нӕ бӕркадмӕ мацы бар дарӕнт. Мӕ сын мӕнӕ кӕй скодтам, уыдон сӕ хӕлар уӕнт. Мӕ иугъуыд ӕддӕмӕ раздысты, цыран мӕ, дам, сӕхӕдӕг сӕ хай райсынц, зӕгъгӕ. Мӕ афтӕ мӕнӕ, кӕд ма мидӕр дзырдтон Ӕрыдонӕй, Ӕрыдонмӕ цыди цырауӕй иу лӕг, лӕппу, хсӕвы, мӕхи уыдон ӕхсӕв уыди. Ӕмӕ Дӕлӕлдӕг Иры завод кӕм ис, уырдыгӕй кахуыстис хъӕуы бынӕй. Уӕд, дам, мӕ фарсмӕ иу адӕймаг цӕуы урс дзаумӕтты. Мадам, уый дӕр ницы дзуры, ӕз дӕр ӕм ницы дзурын. Мадам, Рыдонмӕ куы ныххӕццӕ стӕм. Мӕ рухстӕ куы сзындысты, уӕд, дам, мӕм дзуры, ацу, йӕ рдӕм афӕндараст у. Фӕлӕ, дам, уӕ иннӕ хатт зон, кӕй ӕхсӕв у, уый. Ме вирмӕн афтӕ загътой, урс дзаумӕтты куы уа, уӕд, дам, дзы афтӕ тӕссаг нӕу. Фӕлӕ сау дзаумӕтты куы уат, дам, дзы тӕссаг у. Стӕй мӕнӕ хойы дӕр афтӕ уыд, йе мӕнӕ хохы адӕм уӕддӕр алцыдӕр зыдтой. Мӕ-иу мӕнӕ азӕрӕй-иу нӕ арвыстой хонӕг, мӕнӕ йӕ Джеуӕргы байрӕзтӕ, мӕнӕ-иу мӕрдтӕн дыууӕ кӕрдзыны куы уӕдтой мӕ. Иу цалынмӕ ӕртӕ хатты бахостаис, уӕдмӕ дӕм ничи ракастаид. Уыдон, дам, дыууӕ хатт йеддӕмӕ нӕ хойынц ӕнӕзӕгъинӕгтӕ. Стӕй-иу мӕнӕ мидӕмӕ хӕдзармӕ хъӕр кӕныс, уӕддӕр цалынмӕ ӕртӕ хатты бахъӕр кодтаис, уӕдмӕ дӕр дӕм ничи ракастаид, уыдон, дам, дыууӕ хатты йеддӕмӕ нӕ хъӕр кӕнынц. Мӕ сӕ уынгӕ дӕр кодтой, зӕр-иу мӕнӕ, ӕзӕрӕй мӕнӕ куы рталынг и, уӕд-иу ракӕс, Уӕд-иу быдырты иу ран цъӕхарт ссыгъди, иннӕ ран-иу ссыгъдис. Мӕ та-иу цыдӕр фесты, мӕ та-иу ӕндӕр рӕтты ссыгъдысты. Мадам Хеодон уыпылитӕ сты, дӕлимонтӕ, зӕгъгӕ. Мӕ Хеодон дӕр афтӕ уыдысты, мӕнӕ сӕгътӕ дӕр уыдон фосыл нымадтой. Фӕлӕ дзы бынат ӕндӕр кодтой ӕргӕвстой, бынатӕн дӕр дзы нывонд кодтой. Вӕццӕгӕн лӕг фос агуырдта. Лӕск цы у, уый зоныс, нӕ? Лӕшк йӕ лӕшкъйой хуынди, мӕнӕ фос райста. Мӕ мӕнӕ, дам, фӕцӕуы мӕ йыл ӕнӕзӕгъинаг уый йыл амбӕлди. Мӕ йӕ фӕрсы, кӕдӕм, дам, цӕуыс? Мӕ, дам, мӕнӕ фос агурын, кӕд мын исчи лӕшк раттид фос. Мӕ, дам, дын ссӕгътӕ дӕттын. Ӕрмӕст, дам, мадӕр цъӕх аргӕвд, мадӕр афтӕ йын сӕ ранымадта. Мыдам уыдон бынӕн цӕй фос сты, ргӕвдӕн дзы куы нӕ уа, уӕд. Мӕй фӕхъуыды кодта мыдам уӕдӕ, мӕнӕ дам дын уӕд ӕз дӕр, мадӕр мӕм къуырисӕр ӕхсӕв ӕрбацу, мадӕр дыццӕг ӕхсӕв, мадӕр ртыццӕг ӕхсӕв, мадӕр цыппӕрӕм, цыппӕрӕм бон ӕхсӕвтӕ нӕ фӕлӕ. Мадӕр хуыцаубонмӕ афтӕ йын сӕ ранымадта. Ӕмӕ та загӕпп кодтой мӕ, Хӕйрӕг хъуыды кӕндыр уӕдӕ куыд бакӕнон? Нӕ ныхасмӕ гӕсгӕ иунӕг бон дӕр бацӕуӕн нӕй. Ме миодыр тыттаг ӕхсӕв бацыди, ме бахъӕр кодта мӕ сагъта, зӕгъгӕ. Мӕ йӕ кӕй иннӕтӕ йӕхицӕн баззады слеттӕ. Ну, чи йын равзӕрди ртазмӕ, уыдон иннӕтӕ йын фӕстӕмӕ радта. Мӕ ртыттаг ӕхсӕвьой хӕйрӕджы ӕхсӕвьой тыххӕй хонынц. Ныр ма иннӕтӕ афтӕ уыди, уый дӕр хос карста, ӕмӕ Йӕм ӕнӕзӕгъинаг бацыдис мӕ, зӕгъӕм, ай мӕ уыгӕрдӕн у. Куыд ӕй, дам, у дӕ уыгӕрдӕн, ай стӕрӕн боны кӕрдӕн, ай мӕ уыгӕрдӕн у, ӕз ӕй кӕрдӕн. Мадам, уӕд ӕй афтӕ баныхас кӕнӕм. Ма дын мӕ сӕгъты дӕр дӕттын, мӕ сӕ дар. Уый сӕ цотӕй сын хӕрдзынӕ, иннӕтӕ мын фӕстӕмӕ ратдзынӕ. кӕд мын мӕ ӕртӕйӕ дӕн ныхасӕн. Дзуаппытӕ мын сын радтай, ссарай мын мӕнӕ дын исты радтдӕ мӕнӕй хай цы у, зӕгъгӕ, мӕ мын кӕд базонай. Кӕд сӕ нӕ базонон, уӕд уыгӕрдӕн дӕр мӕн, сӕгътӕ дӕр мӕн. Мӕ вӕттагӕн лӕг ахъуыды кодта, ӕмӕ дам йӕ ӕртазмӕ уал ис фӕхӕрдзынӕн фос, уӕд мӕ цы уыдзӕн, Хуыцау йӕ зонӕг. Фӕлӕ ӕртаджы дӕр агӕпп кӕнынц. Ӕмӕ йын цыдӕрӕддӕр радта ӕмӕ нӕ лӕгнауфсӕ мӕ сӕрдӕм цалхъуын ис. Ме сбадын кодта ӕмӕ йын цы тоны мӕ йын сӕ мӕ дам йӕ уӕлхъуын мӕ сасумӕ банымай. Германи нӕдӕр ахӕм цыдӕр йӕд радта ӕмӕ нӕ фарста, омӕ та уый дӕр базыдта. Мӕ йын афтӕ зӕгъы, ердам ма мӕнӕ иу хатт кӕд, нӕ, кӕд базонон. Цы мын радтай йӕ уый?

Дам, сыр хъуыды кӕндзынӕ, о, мӕнӕ дам кӕрдзын скӕнмӕ ныртӕккӕ. Ахӕр мын ӕй зӕгъ. Вӕттайӕн къабӕздыг сӕрын уыдис, мӕ иу сӕсӕлы сӕрбӕттӕнтӕ нӕ уыдис. Мадам, мӕ ныртӕккӕ кӕрдзын контӕ уын. Мадам, нӕ ахӕр мын ӕй зӕгъ, мадам, мӕнӕ мӕ сӕрбӕттӕн сис. Мадам, иуырдыгӕй иу хъуын ратон. Мадам, ам хёй ахӕсс. Мадам, зӕгъ мӕн йӕ сымраст кӕ. Мӕ лӕг ердам уымӕн йой сымраст кӕныс у. Махсӕ бон мадӕ нал бафынӕй дыккаг бон аз ме мёсы хъуын дӕтты. Мадам, хӕсы хъуын сымраст кӕ. Мӕ йӕ кӕ хафта, уӕд тынгдӕр акъабӕздзыг ис. Мӕ хафы, хафы, хафы, мӕ къабӕздыгӕй къабӕздыгдӕр кӕны. Мадам, сӕ здам уал ацӕуон. Мадам, сӕ мӕй куы сымраст кӕнай, уыд, дам, иумӕ фӕзын. Мӕ афӕдз рацыди зынӕг нӕй. Мадам, йӕ сӕгътӕ уылты рыскъӕр йӕ фосмӕ уым лӕууы. Асуырси. Мадам иуӕй ахаф-ахаф кӕны. Ӕмраст ӕй кодта уӕддӕр, мӕй афтӕмӕй сӕгътӕ дӕр мӕ сылгоймаджы йедӕй хъаруйӕ йӕхицӕн баззадысты, уыгӕрдӕн дӕр мӕ фосджын дӕр систы. Мал цыдӕр хъуыды у.
Ирон адӕм кӕддӕриддӕр сагъӕс кодтой сӕ кадӕмы намысыл. Сӕ фӕстагӕттӕн фарнӕй цы ныууадзой, сӕ ном хорзӕй мысинаг цӕмӕй уа, уыдӕттыл. Уыимӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ нӕ фесӕфт худинаджы ӕмӕ ӕгад миракӕнӕджы хабар дӕр, цӕмӕй сӕ байзӕддӕгтӕ зыдтаиккой, хорзмӕ ӕвзӕр ӕвзарын, цы мбӕлы ӕмӕ цы не мбӕлы кӕнын, уыдӕттӕ.
Уӕззау уавӕрты цардысты ирон адӕм. Хӕхбӕстӕй цыдысты, Мӕздӕгмӕ цыдысты, Хъызлармӕ цыдысты, мыхер абырджытӕ, кӕсаг дӕр сӕ хъыг дардтой, абырджытӕ дӕр сӕ хъыг дардтой нӕхимӕ. Ӕмӕ бирӕгъ зианджы сын цыдӕр зонгӕ уыдис. Мӕ сӕлумӕр талынгимӕ уырдӕм бацыдысты мӕ ӕрсӕгалтӕ мидӕгӕй бакодтой, сӕ удтӕ схуыссыд, здам мӕнӕ уӕрдоны схуысдзынӕн, галтӕм дам кӕсдзынӕн. Иу рӕстӕг-иу зӕвӕттӕн бонырдӕм уыдис, афон уыдис ӕмӕ абырджытӕм ӕрбацыдысты. Мӕ иу цалдӕры йӕ цур алӕууыдысты. Иннӕтӕ галтӕмӕ бӕхтӕ мже. Мӕ ма айса кодтаид, сыстӕн, нал дин ныррӕхыстаид. Ӕмӕ хӕдзары хицау та сӕрдох уындис. Мӕ мӕнӕ цыма фынӕйӕ дзуры, йӕ фын уыны, афтӕ дзуры. Мадам, мӕнӕ хор баласдзынӕн, ус ракурдзынӕн, ӕмӕ Мӕн лӕппу куы райгуыра, уӕд ыл ном Сардо сывӕрдзынӕн. Ма дам-иу быдырӕй хор куы рбаласон галтыл, бӕхтыл, уӕд дам-иу бахъӕр кӕндзынӕн: «А, Сардо, кӕм дӕ дуармӕ бакӕ! Ай йӕм кӕсы лӕг, мӕ сӕм дзуры. Рауай ма ма дам тагъд кӕнут, мӕнӕ дам нӕ ӕхца театрмӕ байхъусӕм». Бадон дӕр бамбырд сты мӕ та дарддӕр дзуры: Ӕмӕ мӕ лӕппуйӕн ус ракурдзынӕн, куы бахъомыл уа, уӕд. Ӕмӕ та-иу хормӕ ацӕудзынӕн, ӕрбацӕудзынӕн, мӕ та-иу бахъӕр кӕндзынӕн, Сардо, кӕм дӕ дуармӕ бакӕ, мӕ хӕдзары хицау Сардо хъӕрмӕ райхъал мӕ рудзыгӕй куы ракастмӕ сӕ кауыдта, уӕд топ радавта ӕмӕ сыл гӕрах-гӕрахӕй ралӕууыди. Мӕ лидзӕг куы фесты, сӕхи бӕхтӕ дӕр уым баззадысты.

Иу лӕг афтӕ дзураг уыди, чи цы кӕн, уый йӕхицӕн кӕны, зӕгъгӕ. Мӕ иу ус афтӕ, дам-хай куы нӕ бафӕлварон кӕддӕр, чи цы кӕн, уый йӕхицӕн кӕны, зӕгъгӕ. Мӕ хъӕуы рбацӕйцыдис ме, бахуыдта хӕдзармӕ. Рацу мӕнӕ иу къӕбӕр ахӕр фӕндагыл цӕуы сымӕ. Мӕ лӕг мидӕмӕ бахызтис ӕмӕ йын хӕринаг цыдӕртӕ нывӕрдта ӕмӕ йын фӕндаггаг нывӕрдта ӕмӕ йын арахъ ныккодта, арахъ ӕлмарг ныккодта. Мӕй куы рацыдис, уӕд цас ацыди Хуыцау йӕ зонӕг. Фӕлӕ иу ран ӕрбадты мӕ кӕсы иу лӕппу рбацӕуы. Ӕмӕ йӕм фӕдзырдта лӕппу, рауай, мӕнӕ дам мын цыдӕртӕ нывӕрдтой, мӕ дам, иунӕгӕй куыд бахӕрон, мӕ дам, фӕйнӕ къӕбӕр иу ма хӕрӕм. Ӕмӕ арӕх рауагъта сыкъайы, ракуывтам, йӕ лӕппу ма ӕвӕрдта. Ме лӕппу куы анызта, уӕд ӕрбадтис мах аудмӕгӕн, загъта Тилы. Мӕ йӕ май бауади Додтеттӕйыл калы, фӕлӕ уӕдмӕ йӕ уд систа. Мӕ ацы лӕппу, уыцы усы лӕппу разындис. Мӕ йӕ куы базыдта, уӕд дам лӕг сыстадис, мӕ чи цы кӕн, уый йӕхицӕн кӕны. Мӕм мардта, мӕ йӕхи бабын кодта, зӕгъгӕ. Мӕ уыдон иууылдӕр сӕ раст ныхӕстӕ уыдысты. Уӕлӕзджыдӕй иу ӕрыгон лӕг, лӕппу, ӕмӕ абырӕг уыдис йӕ ирӕды тыххӕй. Бирӕтӕ абырӕг ацыдысты ӕмӕ никӕуыл ауӕрстой. Бирӕтӕ цыдысты Америкӕмӕ. Бирӕтӕ цыдысты Бухары ӕмӕ дӕлӕ хсар бакусынмӕ. Бирӕтӕ Америкӕйы баззадысты. Бирӕтӕ дзы фӕндӕгтыл фесӕфтысты ирӕды тыххӕй. Ӕмӕ афтӕ дӕр абырӕг аз уӕддӕн йӕ бон хъуыддаг бакӕнын нӕ уыди. Ӕмӕ кӕмдӕр Хъӕдыр басайсыдис, мӕнӕ фӕстиӕссӕндзӕ хъӕуырдыгӕй уыди, уӕртӕ дыгургомырдыгӕй уыдис ӕмӕ кӕсымӕ лӕг галты лыссыдис суг, суг ласынмӕ. Ӕмӕ суг кӕны галты ауагъта хизынмӕ. Мӕ куы федта, уӕд мӕнӕ цӕттӕ йемӕ разы зӕгъгӕ, мӕ сӕ разӕй раскъӕрдта мӕ райодтой. Мӕ цас ссыди, Хуыцау йӕ зонӕг, фӕлӕ иу ран ӕрбадтис. Галтӕ хизынц. Мӕ мыст фӕззыгон ӕхсӕртӕ хуынкъмӕ скъӕфы. Мӕ ӕрбахстӕфта хсӕр мӕ та йой авӕрдта мӕ та фӕстӕмӕ тахти мӕ йӕр мыст афтид ӕхсӕр не рбахӕсдзӕни. Зон ссӕудон иууылдӕр дзаг ӕхсӕртӕ хӕссынц. Май хъама фелвӕста мӕ ракъахта мӕ дунейы ӕхсӕртӕн ахӕм худы дзаг ӕхсӕртӕ систа. Мӕ сӕ систа мӕ бады мӕ Мыстыр батахтис. Ӕмӕ куы ныггӕпп кодта, уӕд кӕсымӕ дзы ницыуал. Ӕмӕ куы рагӕпп кодта, уӕд афтӕ кӕны, йӕ цӕст акъахы. Мывӕттӕн йӕ цӕст акъахта ӕмӕ фӕуӕлгоммӕ. Мӕй кӕсмӕ, дам, ӕй цы кодта, уый куы нӕ базонон, ме ракъӕртт кодта. Мӕ мыстӕн йӕ зӕрдӕ тыдта. уый басфӕлдой фӕхаста зимӕг ӕрбахӕццӕ кӕнынмӕ йӕ зӕрдӕ тыдта. Ӕмӕ ай ӕрбадты мӕ хъуыдытӕ кӕн уӕдӕ ӕз адӕмӕй давын, мӕгуыр адӕмы тыхсын кӕнын. Мӕ дам ныр ацы галтӕ кӕмӕй радавтон, уый дам афонмӕ цы ми кӕны. Мӕ галтӕ феуӕгъд кодта. Мӕ сӕ йӕ разӕй асырдта уым дӕлӕмӕ, ӕмӕ йӕхӕдӕг рацыдис ӕмӕ сӕхимӕ ссыдис. Мӕ дыккаг бон йӕ мадӕн ахсӕр ӕртӕ кӕрдзыны, дам, мын скӕ. Мӕ йын ӕртӕ кӕрдзыны скодта мӕ кувӕндонмӕ бацыдис. Арахъ ахаста ӕви бӕгӕны сӕм уыдис, мӕхиом ард бахордта. Мӕхиомӕй фӕстӕмӕ йе мбӕлттӕ ма йӕм цыдысты, уӕддӕр хорз давӕг уыдис. Фӕлӕ, дам, ӕз ард бахордтон, ӕз давгӕ нал акӕндзынӕн. Мӕхиойадыл йӕ давын ныууагъта. мӕ фӕмӕгуырдӕр ис. Фӕлӕ, дам, уӕддӕр кӕдмӕ тӕригъӕдтӕ ссыгъдӕг кӕнин, мӕ адӕмӕн ӕххуыс кодта. Ахӕм хабӕрттӕ уыдис, мӕ уыдон сӕг хабӕрттӕ уыдысты. Мӕнӕ удисӕг кӕмӕ бӕззыдис, сывӕллоны удисынмӕ. Лӕгыл амбӕлд-иу та сын сӕ гал давынмӕ цыдис. Ӕмӕ дыууӕйӕ цӕуынц мӕ ныхӕстӕ кӕнынц. ӕмӕ куы бахӕццӕ сты, уӕд ӕй уыриссаг фӕрсы, кӕдӕм дӕм цӕуыс, мадам, мӕн ацы хӕдзармӕ? Мадам, цӕмӕ цӕуыс, мадам, сӕ гал давынмӕ? Уӕдӕ, дам, ӕз дӕр уыцы хӕдзармӕ цӕуын. Мадам, ды та цӕмӕ цӕуыс? Мадам, ӕз уы диссаг дӕн. Мадам, сын сӕ сывӕллоны Ӕртӕ хатты рыхсын-рыхсын кӕндзынӕн. Мадам ӕй кӕд ничи рхъуыды кӕна цӕргӕ, зӕгъгӕ, уӕд дам не уд ахӕсдзынӕн. Ӕмӕ дыууӕйӕ лӕууынц, айдавӕг уый удисӕг. Мӕ удисӕг дыууӕ хатты бахъӕр кодта. Сывӕллоны дыууӕ хатты рыхст-рыхста ӕмӕ йӕ хъуыдыгӕнӕг нӕй. Мыртыккаг хатт куы ныхсыста, уӕд лӕппу нал фӕлӕуд мӕ ныхъхъӕр кодта: «Цӕргӕ! Мӕ хъӕрмӕ ратахтысты, ме фӕрсынц ды дам чи дӕ? Мадам, здавӕг. Мадам, мӕнӕ удисӕгимӕ иумӕ цыдыстӕм. Мадам, мын афтӕ зӕгъы, ӕз дӕр иардӕм цӕуын. Мӕ йӕ бафарстон, ды чи дӕ? Мадам, ӕз иу диссаг дӕн. Стӕ, дам, ын загътон, стӕ давӕг дӕ сӕ гал сӕндавын. Мадам, лӕппу ӕртӕ хатты рыхснырсӕн кӕндзынӕн. Мадам, ӕй кӕд ничи рхъуыды кӕна, уӕд дам ын йӕ уд ахӕсдзынӕн. Мадам, мӕ зӕрдӕ нал фӕлӕууыд ӕмӕ не рхъуыды кодтад, мадам, ӕртыккаг хатт уӕд мӕхӕдӕг ныхъхъӕр кодтон цӕргӕ, зӕгъгӕ, мадам, цыдӕр баци. Ме мидӕмӕ бахуыдтой, кусарты нӕ акодтой мӕ ма йын иу гал ноз дӕр ма йын радтой галтӕ. Нӕ кӕстӕр нӕ хъӕбул нын фервӕзын кодта, зӕгъгӕ.
Куыд фӕзӕгъынц, фӕлтӕрты фӕлтӕрддзинад ӕнустыты мыхты сфидар вӕййы. Уымӕ гӕсгӕ фыдӕлты куырыхон ныхасӕн хъӕуы стыр аргъ кӕнын. Таурӕхъӕн, ӕмбизондӕн цы цаутӕ, цы хабӕрттӕ фӕдзырдтой фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ, уыдон уыдысты зӕрдылдаринаг ӕмӕ хъуыдытыл